Awle hmasa in Mizo voice channel hi a tam thei ang ber in kan subscribe sak ang a, hmun hrang hrang ah share sak te pawh kan tum theuh dawn nia tih kha ka rawn sawi hmasa ni se la. Hei David a thihna hi a issue hi lian em em mai a, ngawih bo mai mai chi a ni lo tih hi a hriat a, chuvang chuan in mipui pawh kan tang rual a, mipui ama lamah kan tang a, chuvang chuan banner te hmun hrang hrang ah kan tar chuai chuai a, khatiang khan boruak kal a ni a, tichuan tunah pawh hian case hi kal zel a ni a, kal mek a ni a, hetah hian a ni'n tawngkam a rawn nei a, a ni hian enge tawngkam a neih, eng lampang nge a sawi, enge a rilru awm te a rawn sawi kan ngaithla in a thlir ho ang a, kan sawi ho leh dawn nia.
Awle hei ka bulah hianin Tuirial Airfield venga tual thihna thleng David Lalmuanpui a ni ka bulah hian a awm mek a. Aah hemi issue lian lutuk hi a rawn tih viral ngamna chhan te amah hi Mizoram mipuina kan hriat theihna chhan kha a ni a. Zawhna tlema zawng kan han zawt dawn a ni. Awle a hmasa in ka pi chi bai le. Anih chuan in ka pi hei David-a case chungchang hi issue lian lutuk hi. Mizoram mipui hriata i rawn tlang au pui ngamna chhan hi khawngaih mai han hrilh thei ang em?
Awle, ka theih ang tawkin kan sawi anga, Davita hi a thi tih hi zingkarah hianin ka hria a, a chhan chu ka phone hi ka lo hlaihlun thin avang khan maw zanah te chuanin zingah khan kan hria a ni a. Chuanin Davita hi a hmasain Davita pa hi ka cousin ka purse ka zen a ni a, tichuanin aw. Kan tlan thla ta a, ti mai ang. Tichuanin kan tlan thla ta a, police te kha chu an lo awm ve ngei a, a thihna eng nge an vuak umna VVIP room bulah khan police kha an lo awm teuh a ni. Tichuanin ka rilru kha a thlamuang a nih chu maw. Chuan rilru thlamuang deuhin police te pawh an awm a, chuvang chuanin.
He thihna a, a ni ina a ngaihdan a rawn sawi leh a mithmuh dan a rawn sawi kha. mihringah chuan a awm lo thei lo a, police a hmu vang khanin a thla muang a ni. A mayor chu boruak awm dan zela kha a hriat hnuah khan eng nge ni thil awm dan zel kha a hmuh dan leh ngaih dan kha a rawn sawi zel a rinawm a, kan en zel ang. Kha an la dawn a nih hi tiin ka rilru kha thlamuang deuhin i ka kal a nih chu. Tichuanin kan han vui a, chuan vui. Huina ruang nge a ruang kha a kal ta a, an han khah liam ta a. Mahse, thil kha a kal dik hian ka hre lo a ni chu maw? A chhan chu khawtlang hruaitute hmel hmuh tur awm bawk si lo nen khan ka rilru kha enge a thlap phang a nih chu?
Chu lai taka chu sawi duh ka ngah viau a, Myra chu tawi taiin ka sawi ang. Police te hmel a hmu a, Police te an awm a, a thla muang. Mahse, khawtlang hruaitute tum an awm miah lo a ni. Khalaiah tak khanin a va mak ve leh aw tih tur tih tham kha a ni ta a ni. Hmun hrang hrangah khawi hmunah pawh a ni ta sela, hetiang tual thihna hi lo awm ta sela, Police mai piah lamah hianin khawtlang hruaitute, khawtlanga in hmanga in pe hote chu lo awm awm tak a ni ka ti a, chulai taka chu ka rawn sawi duh ve pakhat a ni a, tichuan kan en zel phawt ang.
Enge engte ka sawi ang, kha thihna kha a rapthlak lutuk a, tual thihna rapthlak tak ni si khan engatinge? I inchhungah mipui pawh kha kan khat lo, inchhunga enge Davida te inchhung kha a pe a nih chu maw kan hriat ang e, Pathian chu tichung chuan a khat lo a nih chu. Khatiah ang lek kan ni si khan engatinge he thihna rapthlak ni si hi a rapthlak zia ngaihtuah hian heti lek hi kan ni tih lai kha ka ngaihtuahna lo awm a nih chu maw. Tichuanin ruang chu a an kal ta a, chuan ruang a kal zo chiah kha. Engtinge ka ti ang aw tih kha ka ngaihtuah ta vang vang a, tichuanin Pi Vanramchhuangi hi phone tawp mai tih ang ka ti ta a ni. Chuan Pi Vanramchhuangi Ruatfela nu hi ka phone ta a, tichuan a nen tha deuhin min lo chhang khai a, chuan ka mang a ri thu te ka hrilh a, hetiang hetiang chuanin hei. a, ka u fapa an va hlum a, khatiang khatiang chu kan boruak a ni e tiin ka hrilh a, tichuanin tlai a lo nia keini chu zema bawk awm kan nih vangin kan haw leh ta ni maw? Tichuanin ka awm la nuam thei chuang lo a, an hming chu ka sawi lo mai ang a, youtuber hi pahnih ka bia a ni, tichuanin pahnih ka bia a, mahse hma an la lova, tichuanin a tukah a lo nia engmah. Thuthang a awm lo, chanchin tharah pawh an puang lo maw? Kha vang khanin ka rilru hi a dam thei lo a nih chu kan chhiat tawh nakha maw? Chuvang chuanin engtin nge hma ka lak ang aw tih kha ka ngaihtuah leh ta a. Tichuan chumi chu kan nileng deuh thaw ta nih chu kan tlai lampangah khan biak tur bawk kha. Airfield lam boruak atang chuanin he David-a an vuak hlawm hi arta thih ang mai mai a, kal ral tir an tum ni berin ka hria. Kha ka ngaihtuah leh a ti khanin engti nge platform ka nei thei ang? He thihna hi engti nge ka tlang au pui ang tih kha platform ka zawng ta ka zawng leh ta ni chu. Chuan Pu Vana umm Pu Vana kha ka be leh ta ni maw? Chuan Pu Vana kha kan be leh ta a tichuanin ani khanin hma min laksak thei tur thu kha min hrilh ta a. Tichuan hma min laksak thei dawn avang khan mahse program mal ni a lo nei lak lo a ni chu maw? Chuvang chuan hma min laksak thei dawn avang khan lawm deuh khan ka awm ta a ni. Tichuanin mahse a ni khan a la hman leh lo a, a tuk leh kha a la ngaih avang khan ka rilru kha a la thlamuang lo a nih chu maw? Khua vana ka biak tawh chung pawh khan mahse rilru thlamuang lo deuh ka awm lai khan ka rilruah engtin nge ka ti ang u? Ka ti a, FB ah hian ka thlai lang tawp mai teh ang ka ti ta a ni. An FB ah khanin ka thlai lang ta a, i ni sawm pariat. ni a David a. David a ni pisangte chu a rilru lo mang angin a lo buai ve hle a ni tih kha a hriat a ni. Thihna chungchang vel zawng zawng kha i enge ka rawn hailang ta nih chu chuan tawi te kha ka ziak ta phawt a, mahse tawi te ka ziah a comment kha a tam lutuk a nih chu chuan comment ah khan zawhna hlir kha nih vang khan umm a dik dawn lo. I hetiang ania chuanin ka tia a tichuan ka edit leh a, a seiin maw a thih dan kha kim chang vek lo mahse a rilruang I a hriat theihna tura comment a zawh zawh ngai lo tur khanin ka edit tha leh ka thai tha leh ta nih chu tichuanin kan post tha leh ta a tichuan khalaia tang khan a rawn viral ta kha ania. A chhan ber ah chuanin he tual thihna hi a rap thlak lutuk a, kan nau pawh ni lo mahse ka ti thap ang. I kan nau a nih avang a ti ka ni lo. A.
Chumi kan nau ni lo mahse ka ti thap ang a tih kha a awm a ni. A tih dan ah khan maw a boruak hi eng nge a boruak kal dan hi a rap thlak em a ni. Amah khi hmeichhe dang pawh a ni ta se mipa pawh a lo ni ta sela hetiang page ah hianin huasa pawh a ni sela facebook pawh a ni sela Instagram thlengin kan sawi teh ang, post page hi an siam ka ring a ni hetiangah chuan maw? A boral ni tir lamah khan siam lem lo mah se la, khua lampang airfield atanga an arte thih tir mai maiah khanin lungawi lo, mak tir lungawi lo khan awm tho ka ring a, hemi post hi chu an rawn siam tho chu ka ring deuh ka rawn ti lawk a nih chu. Chhan chu i thil dik lo thleng kha enge a khaw tlang khanin an tlang au pui miah lo a, engtinnge chanchin tharah pawh puan a ni lo a, i. Youtube ah pawh engmah hmuh tur awm lo si lai kha ka mang ang lutuk kha ka awm thei ka awm hle hle thei lo ni ber mai tia chuan maw chumi vanga rawn ti chhuak chu ka ni tikhan a kal ral mai ang tih kha ka hlau ani chu tia berah chuan.
Awle a tawp nan hun kan nei tam tawh lo a i sawi duh apiang min. han sawisak la, chuanin i chhiat ni that ni angah te ang te pawh hianin lawm thu sawina tur te hi lo awm ve leh thin ta. Hei angah te pawh hianin i sawi duh apiang a, min han sawi chak ta che. Nge, ka lawm lutuk e. Ni e, kan chhiat tawh chungah hianin sawi tur tam tak kan nei a. I Davita te nufa chhung kawza hi mi fel an ni lo a ni tih chu kan hriat tlan theuh te pawh a ni ang a, amaherawhchu ka ti a, ka ngaihtuahna tam tak a lo lut. thinah chuanin hetia mina an chhungkaw chanchin te nasa tak maiin an lip se a, an chirh theih a, mahse ka ngaihtuah naah chuanin anmahni ang ve tho te, anmahni ai nasa tak tak te lip se pawh zuam lo hi mihring hi kan tam hi ka ring thin a ni. Chuti chung chung chuanin mi nihna hi a chhelam sawi kan chak hi a pawi hi ka ti em em a, amaherawhchu hengte zawng zawng te pawh hi, Aa, kan tawrh tur vek atan a lo thleng a nih chuan hei kan tuar a ni mai a, keini pawn thiamthu sawi kan tum miah a lo a. Amaherawh chu hetiang ang hmun a lo thlen hianin ka duh chu kan dik chuan kan huaisen a ni tih hi i pawm ngam ila, keimahni pawh kan dika ni a kan inhriat avangin, dik taka thil kan ti ni a kan inhriat avangin kan huaisen a ni. Dikna hian mihringah chuan huaisanna min pe tih kha a rawn sawi lawk a nih chu.
Kan hun tawn kha dawt sawi bel ngai leh phuah bel ngai ni ta se kan huaisen miah lo ang. Mahse dawt sawi ngai awm miau lo avangin kan huaisen lo thei lo ka inti a. Chuvang chuanin thu dik hi tan ngam ila, thu dikah chuan ding ngam ila tih kha ka inchah ve duh ni lo se. Awle tikhan David a ni pi sangtein thil awmzia leh nih dan kal hmang te a rawn sawi a, tin amah ngeiin a a tak a, a thil tawn dan leh boruak kal hmang khu lampang er fil khawtlang hruaituten ah an buaipui loh dan te leh a mang an zia te ti khanin a rawn sawi chhuak a, chuan viewer ten comment section ah te enge nih kan ngaih dan kan rilru awm te kha ti khanin Pisangtei i rawn sawi tang khanin kan rawn sawi khawm leh liam liam dawn an tih kha ka rawn sawi leh anih chu. Tichuanin kan ve duahte kan duh tawk anga ka ti zawk kha tun tuma kan en leh theite ni leh phawt rawh se.